हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब की हाल चाल आशा करैत छी अहाँसभ स्वस्थ हयब मस्त हयब जबरदस्त हयब आओर अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त भेनाइ जरुररिो छै तऽ आइ अछि अट्ठाइस अगस्त अट्ठाइस अगस्तके हम जा रहल छी माता बानेश्वरी भगवती मन्दिर माता बानेश्वरी श्वरी भगवतीके जे स्थान छनि जे मन्दिर छनि ओ दरभंगा जिला अन्तर्गत मनिगाछी प्रखण्डमे दू एकटा गाँव पड़ै छै भण्डारीसँ अमकरन्दा दुनू गाँवके बॉर्डरपर माता रानीके मन्दिर स्थित छनि आओर बहुत प्रख्यात छथिन माता रानी आओर एहि मन्दिरके जे हिस्ट्री छै सेहो कहल जाइ छै कि औरंगजेबके जे शासनकाल छै ओतऽसँ जुड़ल छै तऽ मन्दिरपर जाइ छी ओतुका आदमीसँ ओतुका हिस्ट्री पुछबनि आओर पूरा मन्दिर देखाएब पूरा जाइके रस्ता बताएब पूरा ओतुका हिस्ट्री बताएब बनल रहू अजुका ब्लॉगमे बहुत मजा आयत तऽ निकलि रहल छी माता वानेश्वरी भगवती मन्दिरके लेल हम रोहन बाबू आ या प्रियेश जी हुलहुल जी ई छै राघोपुर चौक अगर अहाँ सकरी तरफसँ आबै छियै तऽ राघोपुर चौकपर आबि कऽ अहाँके

एक चाबुकमे ओ घोड़ा जते दूर दौड़लै ओते दूर ई पोखरि खुनायल गेल छै ताहि दुआरे पोखरिके नाम छै घोड़दौड़ जे हमसभ गोपालपुर आबि गेली हँ गोपालपुर गाँव क्रॉस कऽ रहल छी हमसभ गोपालपुर गाँववला रोड क्रॉस करबै तऽ ई तिनवटियापर अहाँ एबै आओर ई तिनवटियासँ सीधे जाइके छै मन्दिरके लेल ई तिनवटियासँ अहाँ कनिकबे आगू बढ़बै तऽ लेफ्ट साइडमे अहाँके माताके मन्दिर देखाइ पड़त तऽ वएह छनि माताके मन्दिर आओर ई रोडसँ आगू जाकऽ हमसभ माता के मंदिर के मेन गेट पर जेबै पहुँचलहुँ हम मंदिर और जे बतेने रहूँ कि दुनू गाँव के बॉर्डर पर छै मंदिर तो ई भेल मंदिर और उम्हर भऽ गेलै भंडारी सब गाँव और ई रोड सीधे चलि जाइ छै मकरंदा तो दुनू गाँव के जे बॉर्डर छै ओहि पर ई मैया के मंदिर स्थित छनि माता मंदिर के प्रांगण में इनार सेहो छै एतऽ मैया ले जल लेल जाइ छनि जे मैया पर अर्पित भए जाइ छै आओर हाथ पैर अगर अहाँके धोइके यऽ तऽ हैया सामने टंकी वगैरह छै नल वगैरह एतऽ धो सकै छी आओर ई जल माता पर चढ़ै छनि ताहि दुआरे से हाथ पैर नहि धोल जाइ छै ई मुख्य द्वार छै माता मंदिर के जे पूर्व के दिशा में छै और ई गेट आमतौर पर बंद रहे छै उत्तर के दिशा में जे गेट छनि माता के मंदिर में से खुलल रहै छै आमतौर पर और लोग ए दऽ कऽ जाइ छथि माताके गर्भगृहमे और पूजा पाठ अपन दर्शन कऽ कऽ बाहर आबै छै हमसभ आबि गेलहुँ हँ माताके गर्भगृहमे इएह छनि मैयाके गर्भगृह जे पुजारी हेथिन हुनकासँ सेहो जानब एतुका हिस्ट्रीके बारेमे एतुका की हिस्ट्री छै मैयाके की कहानी छै सब चीज ई मैया मन्दिरके की कहानी छनि मैयाके मन्दिरके ई कहानी छनि जे समयमे अहाँके हमरा अहाँके जे औरंगजेबके शासन छलै हन जी ताहि समयमे जे कतहु जे बच्चा होइ छलै हन तऽ ओतऽ पमरिया नाच गान करै छलै हन जी तऽ हिनका घरके बगलेमे जे छै से एगो बच्चा भेल रहनि जे छै ओतेक कमरिया नाच गान करै छलनि तऽ हिनका देखलकनि एतुका जे जमींदार रहै ओ मुस्लिम छलै हन जी। ओकरा आबि कऽ कहलकनि जे एना फल्लाँ बोन झाके लड़की जे छथिन हुनकर पिताजीके नाम बोन झा छलनि हन जी ओ छथिन बड़ सुन्दर छथिन ओ सब अहाँके जबरदस्ती जे छै से सन करै छलै हन। ओ आबि कऽ जे छै से मैया कहलकनि जे हुनका पंडीजीके समाद देलकनि जे कनि अहाँ हमरा अहाँ भेँट करू तऽ पंडीजी जे छै से आबि कऽ भेट केलखिन कहलखिन जे की सरकार हमरा से की तऽ कहलकै जे हमरा अहाँ से किछु चाही कहलकै हम अहाँके गरीब ब्राह्मण अहाँके की दऽ सकै छी तऽ नहि नहि हमरा अहाँ लगमे यौ चाही जे छै से कहलकै ठीक छै हमरा देबला हैत तऽ हम अहाँके देब कहलकै जे कहू की तऽ नहि पहिने हमरा अहाँ जे छै अथी कहू तऽ कहलखिन जे ठीक छै हम अहाँके देब कहलकै हम अहाँ बेटीसँ विवाह करै लए चाहै छी आब सोचमे पड़ि गेलथि हम ब्राह्मण मुस्लिम केना हेतै तहन कहलकै ठीक छै हम अहाँके सोचिके कनि हमरा समय दिअ सोचिके हम अहाँके कहब तऽ लेकिन ओ ककरो कहलखिन ने घरमे आबि कऽ सुति रहलखिन खटिया पर मे जी एक दिन भऽ गेलन दू दिन भऽ गेल खाइत नहि पियत अपन पड़ल रहथि खटिया पर तऽ इएह माता रानी बानेश्वरी जे छै से कहलखिन पिताजी अहाँ किया सोचमे पड़ल छी अहाँ जे अहाँके केओ किछु कहलथि हँ तिनका जाके अहाँ कहियौन जे छै जे हमर बेटी तैयार यऽ बस आसे एगो शर्त यऽ शर्त ई यऽ जे हम चाहे एक किलो या एक मुट्ठी सरसो देब ओ सरसोमे जते दाना हेतै तते हमरा बरात अयबाक चाही नहि एगो कम नहि एगो जादा ओ कहलकै ठीक छै जे छै से कोन बारे हम अगर एक किलो देता तऽ हम गिना देबै जे हेतै आ सरसो चाहे एक मुट्ठी देलखिन कि एक किलो देलखिन ओ सरिसोमे ओतबी दाना रहै जते एतुका मुस्लिमके पॉपुलेशन रहै छै से वाह। जे आइ मरतै से आ जे आइ जन्म लेतै से। डेट फिक्स भऽ गेलै जे फल्ला दिन आब जे छै हिनकर विवाह हेतै विवाह जे छै एतयसँ बराती सजि धजि कऽ चललै हन उमहर अहाँके ओ एते अहाँके स्कूल छै ने स्कूलके बगलेमे अपर सैर पोखरि छै पूरा जंगल पोखरि छै जी ओहिमे बीचमे अहाँके नरकेट छै चन्द्रकूट छै अहाँके पूरा जङ्गल छै ओहिमे जाके ओ समा गेलखिन समा किछु दिनके बाद जे छै से सपन देलखिन हमर बाबाके नाना रहथिन रामलाल ठाकुर जे हिनकर पहिल पुजारी छलनि हँ जी हुनका सपन देलखिन जे हम जे छै पोखरिमे छी हमरा अहाँ निकालू ओ कहलखिन जे बौआ सबके जे एहिमे भगवती छथिन ओ सपन देलक जे निकालि दू कहलक तू पागल आदमी छऽ तोरा झूठ कहै छथिन कहलखिन ठीक छै अगर हम झूठ कहै छियै तऽ एक आदमीके चुनि लिअ अहाँ ककरो आ हुनका मैयाके सोन स्मरण कऽ कऽ बैसै लए साक्षात दर्शन हुनका देतन हुनको एक आदमीके बैसेलकन हुनका मैया पूरा अथी केलकनि जे हमे छै निकालि लै छै तऽ सब पूरा गाँवमे घुसल निकालै किनको ओते नहि निकलक फेरो

हुनका विवाह अहाँके चनौर डोरी छनि अच्छा तऽ चनौर डोरीमे छनि तऽ ओ हुनका पता लगलनि जे एतऽ भगवती एगो छथिन ओ जे माँगै छै से पूरा होइ छै हुनकर पत्नी एलखिन धर्म पत्नी लक्ष्मीवती ओ आबि कऽ कहलखिन हे मैया अगर हमर भातिज हैत तऽ हम अहाँके मन्दिर बनायब मैया हुनका भातिज देलखिन जे छै लेकिन मन्दिर बनेनाइ बिसरि गेलखिन जहन बच्चा सात आठ सालके भऽ गेलै तऽ ओकरा तबियत खराब भेनाइ शुरू भेलै आ तबियत खराब शुरू भेलनि तऽ जे छै पहिने तऽ वैद इएह सब होइ छलै हूँ, हूँ, हूँ। हकीम वैद इएह हूँ सब हूँ हूँ तऽ ओसभ देल लेकिन नहि ठीक भेलै तहन ओ कहलखिन ई कयल जाय जे कतहु गेलखिन झाड़ फूक मे कहलकै अहाँ कतहु किछु गछि कऽ आयल छियै ओ जामे तक अहाँ पूरा नहि करबै तामे अहाँके बच्चा जे छै से नहि ठीक हैत तऽ हुनका यादे नहि आबनि जे हम कतय की गछलियै हन हम तहन ओ एक दिन सपन देखलखिन जे हम कतहु मन्दिर जे छै से हुनका- जाके मन्दिर वाला एकर मुँह हुनका याद याद आबि गेलै याद एलम तऽ जे छै ओ तुरते जे छै प्राते भेने आबि कऽ नैहर अपन मन्दिर एतऽ बनेने शुरू केलखिन जे छै मन्दिर जहन एतऽ बनि गेलै आ हुनका पूजा पाठ भेलै तहन मन्दिर जहन बनऽ लगलै तऽ कहलखिन जे गाछके काटिके पाछू जे छै हम हूँ मन्दिर महाराज साहब बनाबी

प्रतिमा देखियौ जे छै ई पूरा स्ट्रक्चर जे छै अहाँके हूँ हूँ ई दूगो आँखि ई बीच में सूर ई दूगो दाँत ई पूरा जेना हाथी के हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल से अहाँके छै एहि पर में जेना ई बुझत कि महादेव जे छै आदमी बैसल छै सुतल छै हाँ सुतल छै ई पैर भऽ गेलनि हौ ई शरीर जेना देखियौ हमरा अहाँके जे अथी यऽ

खाली मेला जे छै दुनू गौवा मिल के लगाबै छै हां भंडारी सो मकरंदा मिल के दुनू गौवा मेला दुर्गा पूजा रा में दुनू दुर्गा पूजा में तो बहुत भीड़ रहे छै मैया के मंदिर में मंदिर में अहा के जे पंचमी के बाद सप्तमी अष्टमी तक है तो अगर बुझियो तो आधा किलोमीटर हां हां हम सब आबै छी देखे छी बिल्कुल बिल्कुल घंटा पूरा घंटा लग जाए बिल्कुल बिल्कुल बहुत भीड़ रहे छै मैया के मंदिर में बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपन कीमती समय दिलिए और कहानी बतेलिए बहुत बहुत धन्यवाद माता मंदिर के जस्ट पीछा इएह छै रहस्यमय गाछ जाहिके बारेमे एखन बतबै छलथि पंडीजी पूरा अहाँके ई गाछके स्टोरी एखन अहाँ सब देखलिए हँ एहि मन्दिरमे अगर केओ आदमी मनोकामना करै छथिन आओर ओ पूर्ण होइ छै तऽ बलि प्रदानके जे सिस्टम छै सेहो एतऽ देल जाइ छै मतलब मैयाके बलि प्रदान सेहो चढ़ै छनि आओर बलि प्रदानके जे स्थल छै से देखा रहल छी अहाँ सबके इएह बलि प्रदान स्थल छै आओर ई सामने माताके मन्दिर एतै बलि प्रदान देल जाइ छनि मैयाके माता मन्दिरके जस्ट सामने ई छै पाकड़िके गाछ बगलमे आओर एतऽ महादेवके छोट छोट शिवलिङ्ग राखल गेल छनि आओर एतऽ लोकसब महादेवके पूजा सेहो करै छथिन और ई बजरंग बली के ध्वजा जे अपना सबके मिथिला में गाड़ल जाय छै बजरंग बली के लेल माता मंदिर के जस्ट उत्तर साइड से ई धर्मशाला से हो बनायल गेल छै भक्तजन के लेल और दुर्गा पूजा में तो जे बट्टुक और कुमारी खुआबे के जे मिथिला में परंपरा छै से हो एत एहि में कैल जाय छै हमरा पीछा अहाँ माता मंदिर देख सके छियन और पूरा माता मंदिर के अंदर के प्रांगण छै तऽ एतय अहाँके बहुत शान्ति के प्रतीक हयत एतय आबि कऽ अहाँ बैस सकैत छी पूजा पाठ कऽ कऽ बैस सकैत छी कनि देर मैया मंदिर के बाहर या प्रसाद के अहाँके बहुत सारा दुकान भेट जायत एतय अहाँ प्रसाद वगैरह लऽ सकैत छी मैया पर चढ़बै लए आओर बाँकी मिथिलाके जे छै कचरी मुरही वगैरह से ओकरो दोकान अहाँके एतय भेट जायत सामने सेहो प्रसादके दोकान छै एतय आबि कऽ अहाँ प्रसादी लऽ सकैत छी चलि रहल छी वापस अपन घरके लेल आओर इएहके सङ्ग कऽ रहल छी अपन वीडियोके एतय खत्म अगर हमारे वीडियो अहाँ के निक लगे तो वीडियो के लाइक करूँ चैनल के सब्सक्राइब करूँ और फेसबुक पर फेसबुक पेज के फॉलो करूँ और जते तक भ सके वीडियो के शेयर करूँ और अगर अहाँ चाहे छी कि हम कतौ और जाके वीडियो बनाओ कोनो ऐतिहासिक जगह पर या कोनो मंदिर में तो कमेंट पर जरूर बताएब हम कोशिश करब कि हम ओतऽ जाए ओतुका हिस्ट्री जानी और वीडियो बना के अहाँ सब तक पहुँचाबी थैंक यू सो मच जय मिथिला